Bugün biz pişireceğimiz şorba, penir şorbası ve o pişkencik biz yapacağımız brokkoli salatası. Bunıñ içün bizge ne kerek? Bunıñ içün bizge kerek, eritilmiş penir, soğan, havuç, patates, bu şorba içün, qıyma ve yumurta, ve tabiy ki, tuz ve biber. Tavuq qıyması, doğrumı? Doğru.
Biyaz yeri. Keliñiz, başlayıq.
Başlayıq. Siz mağa yardım etecesiñiz? E, ebet.
Güzel.
Ne kerek sizge? Ne kerek? Biz başlarız, havuçnı temizleriz ve qartopnı temizleriz. Kim ne temizleycek? Men havuç temizleycem. Men qartop. Olmasa, men sizge eldiven bereyim. Ve men de eldiven qullanacam.
Ne içün? Böyle daa garantili, temiz olacaq bizim aşımız, yemegimiz. Çünki biz qol, ellerimizni ne qadar temizle, temiz yuvsaq da, ep bir mikrob qala. Misal, men tırnaçıqlarım köresiñiz, uzun nasıl, onıñ içün biz böyle daa raat olurız. Siz er vaqıt elde rem qullanasız? Er vaqıt evde elden qullanamın. Azırsıñız? Keliñiz başlayıq. Keliñiz başlayıq.
Bizge kerek üç kartop. Ve biz mında temizleymiz. Ve bizge kerek eki dane havuç. Biz de olarnı mında temizleymiz. Ne içün bu yemekni seçtiñiz?
Bu yemek bek lezetli, onı bek begeneler meniñ horandam da, balaçıqlarım begene ve çoq tez yapıla.
Ne qadar tez?
Yarım saat içinde yaparız bu şorbanı. Sızmağa yardım etseñiz. Ebet. Güzel.
Qırımğa ne vaqıt köçip keldiñiz? Qırımğa men doqsancı seneleri keldim. Men yigirmi yaşında edim Qırımğa köçip kelgende. Soñ, ondan soñ menim anam-babam Qorandam kelgen edi. Men birinci keldim Qırımğa. Qayda oqudıñız? Mektepni men Özbekistanda da bitirdim ve Özbekistanda birinci tasilimni aldım. Pedagogik institut, institutmı? Evet, o zaman institut edi. Biz mında qoştıq tuz şunı qıymağa ve azçıq buber, qara buber, yımırta bir dane ve qıymamız endi azır. O bizge soñ kerek olacaq. Men onı kene de qoyacam.

Hobi?
Bar.
Nasıl? Men sevem, spor yapmağa bek sevem. Aşamağa sevem. Lezzetli aşçıqlar. Azırmı siziñ sebzeleriñiz? Azır, e? Endi biz olarnı doğraycamız sizlernen ve başlaycamız şorpamıznı pişirmege. A, men de olmasa bir dane soğannı temizleyim tez-tez. Bunı biz yuvacamız. Men de bir dane soğan tez-tez temizleyim.
Soğansız şorba olurmı?
Aa, mağa qalsa olmaz. Sen ne dersiñ? Bilmeyim, sizden sorayım. Maña qalsa, soğan çoq güzel bir lezzet bere şorbağa. Evde tek siz yemek pişiresizmi? Yoq, bizde Horanda da er kes bile pişirmege yemek ve oğlum da pişire, qızım da, hatta ömür arqadaşım da pek güzel lezzetli yemekler pişire. Men temizledim. Oldu bu? Oldu.
Onı qoruyçıqlarını da temizleycemiz şimdi, alacamız. Aslan, yardım kerekmi sağa? İyi, kerek. Bir olmasa men bitireyim. Maşallah, sen nasıl becerekli oğlan ekensiñ.
Bu yemek faydalımı? Bu yemek, ebet, faydalı. Bu şorba, onıñ içinde protein çoq. Em nezetli, em faydalı. Bizim sebzelerimiz azır. Ne yapamız?
Biz şimdi olarnı yuvamız ve kartoplarnı doğracamız. Seçiniz, kim doğracaq kartop? Men. Men. Ne güzel yardımcılarım bar benim. Ve biz blenderde havuçnen soğannı blendernen çekecemiz ve anda qoşacamız penirni ve su. Beriñiz, men yuvayım. A, sağ ol, ber, yuv.
Men yuvdım. Maşalla sağa, sağ bol. Omasa bizge kerek tahtaçıqlar. Mağa ve Aslan ketir bizge tahta.
Yahşı.
Esma sen qoy ocaqqa qazanımızın al ve ocağını yaq. Sağ ol. Baq biz şimdi bu qartoplarnı mına böyle küp şekilde men şimdi sağa mına böyle doğrayım ve sen olardan yaparsın küp, yahşı? Yahşı. Böyle. Ve böyle. Ocahnı yaqmaq kerek?
İyi, yaqmaq kerek. Qaçqa qoyayım? Yüksek et derecesini.
Men yaqtım. Aha, bizde bar edi sıcaq suv, qayva qaynağan suv. Kek, açıq suv qoyşayıq. Nasıl kete işler? Aferin sağa. Açıq qalınca olsun. Baq, baq, men sağa köstereyim. Ber. Na böyle yapamız. Sen evge, keyen soñ evge yapa canım? Eee, yapacağım. Olmasa ögren.
E, azçıq da büyükçe olsun böyle. Yahşı? Хорошо.
Ne qadar tökeyim? Tök, men sağa aytarım ne qadar kerek onı. Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Yeterli. O su mında qalsın, bizge şunı kerekli olacaq. Ve bolasın suvunu qapatmağa, yoq, yarım çay qaşığı tuz qoy içine. Yarım qaşıçıq yeter. Aha, yeter o qadar. Becerdin? İe. Daa eki dane bar bizde, baq, bu kasege qoya bilirsin. Yaşı. Sen qoy onı, olar sağa zarar ketirmez. Boşat.
Merema hanım, siz çeşit türlü zenaat degiştirdiñiz, doğrumı? Doğru.
Men, kerçekten de, çoq işiden oğraştım ömür boyu. On yedi yaşında olğanda ben nağış ögrendim yapmağa. Ve o vaqıt nağışnen oğraşa edim, soñ tikişnen. Ve biraz çalışıp para qazanğan edim. Amma çoq vaqıt o mende almadı. Soñ bir yigirmi yaşında olğanda mektepte ders bere edim. Nasıl dersler? Rus tili ve edebiyat. Ben em oquy edim, em de anam yerine kire edim işke, derslerge. Anam o vaqıt hastalanğan edi bek, amma mektepte onı o qadar ürmet ete ediler, dediler, qızıñız bar em oquy, kelsin az siziñ yerinizde çalışsın. Baqıñız, biz olarnı böyle qaynayım, sen onı eksilt birge, balam.
Siz şimdi havuç da kestiñiz? E, havuçımız, soğanımız azır ve onı ince kesmege kerekmey, çünki biz onı blenderden çekecemiz. Men mında keçeyim.
Şunıñ içinden böyle çıqara. Belkim de öyledir.
Aha. Hı, Nasıl özeysen bilesin. Doğru saipsiñiz. Ve mında qoyamız. Endi biz mında az bir şey suv qoyacamız. Sıcaq suv?
Sıcaq suv olur. Suvuq da olur aslında da, amma bizde azır sıcaq suvumız bar. Yardım eteyim men sağa, balam? Yahşı.
Maşallah sağa, eki danesini parçalağansıñ, bizge doğrağansıñ. Aferin.
Soñ çekken soñ bunı suğa atacamız. Ebet, amma biz anda da penir qoyacamız ve penirni de anda çekecemiz. Patatesimiz azır, yoq, azır degil. Bu asılda kimniñ yemegi?
Doğrusını aytsam, men bilmeyim kimniñ yemegi. Amma internette körgen edim, Youtubede ve çoq begendim. Senelerce onı pişirem. Biz bunı endi azçıq çayqayıq. Çayqarsıñ bizge? Ya. Amma o temiz suvnen çayqalır. Sen kene de buz suvdan al da öyle buz suvdan çayqal. Biz senden ne yapamız? Biz senden blenderden çalışamız. Azçıq böyle çevirsen o olur. Ve endi biz mında taşlaycağımız peynirlerni. Sen maña yardım et şunı tutmağa, bu, biz bunı açayıq beraber. Aferin, sağ ol. Endi peynirlerin maña sen tutarsıñ, tabağın men tez-tez atarım. Mhü, sağ ol. Men yudım.
Atacan, at sen olmasa. Qoy olarınan da. Epsini atayım? Epsini at.
Beş tane tam bizge güzel olur. Esma, sen ayse o qartoplarnı qoyıp olursuñ qazanğa? Sağ ol. Toqta, dedi. Daa, toqta. Biz endi azçıq daa suv qoşayıq.
Savun ne kerek? O daa güzel etip qarışır blenderde ve bizge, men de bundan qapatam, ve bizge şorbağa suv epir kerek olacaqdan. Ana, köresiñ, nasıl çalışıp başladı qarışmağa. Yeter, mağa qalsa. Sağ ol. Ne güzel yardımcılarım bar menim. Reñki dülber.
E, men de bek begenem. Ha, sağ ol. İndi buña ne yapacamız? Endi biz bunı qoşacamız qazanğa. Endi biz blenderdeki olğan malzememizin epsin şorbağa qoşamız. Ve bunda kartopumız qaynay.
Ne qadar böyle qaynaması kerek? Qaynaması, biz şimdi bunda etni qoşacamız. Ve o etni qoşqancıq, şimdi körersiñiz ne içün öyle aytqanımı. O etni qoşqancıq qapatacamız. Sen qarıştır, men mında suvnı daa qoyayım. Busağa, poçetke.

Em endi biz mında qoyacamız biziñ etimiziñ aşçıq doquzda turayı güzel.
Ne içün böyle küçük-küçük qoyasız? Soñ ola nezetli ve dülber.
Men ne yapayım? Sen ne yapacağıñ? Sen bizge mına bu qırmızı soğannı temizle, yahşı? Yahşı.
Biz şimdi bu şorba qaynağancik, pişkencik biz tez-tez salatamıznı yaparız. Ticaretnen oğraşqan ediñiz, ğaliba?
Sen güzel azırlengensiñ meni beklep. Ey, men yigirmi yıldır ticaretnen oğraşqan edim. yigirmi yıl. Soñ ondan vazgeçip, kettim universitetke ders bermege ve ondan da soñ devlet işine keçken edim. Devlet işi meraqlımı?
Nasıl aytayım sağa, er bir iş kibik, begenseñ meraqlı. Sen tüşündiñmi kim olmağa isteysiñ ösken soñ? Men em bilmeyim. Siz ne tavsiye etersiñiz?
Men sağa tavsiye? Men sağa zenaat olaraq tabiy ki bir şey tavsiye etip olamam, çünki o şahsiy seniñ işiñ. Amma men sağa tavsiye eterim, iç bir zaman qorqmamağa, özüniñ yoluñ seçmege ve qıdırmağa. Misal, sen şimdi Çekbekim, bilmeyim, ata, ekim olmağa istersiñ. Keçer bir zaman ve sen duyarsıñ içiñden ki, istemegenini. Qorqma o duyğulardan ve başla kene de kendini qıdırmağa.
Kesmege kerekmi? Yoq, sağ ol, temizlediñ, tursın öyle, qalsın öyle de biz şimdi onı işletiriz. Endi biz senden salata yapamız. Esma, parahut sende. Bu, sağ ol, balam. Sarımsaqlar beklesin özüniñ sırasın. Biz tez-tez brokkoli salatasını yapamız. Brokkoli salatanı biz brokkolini pişirmeycemiz. Mende ince bıçağım bar edi. Biz onı yahşı etip mına böyle doğraymız. Hatta ben direkt mında onı doğrayım. Biz onı yudıq senen, ötertemiz. Ve ne qadar ince doğrasaq, o qadar da güzel olur.
Brokkoliniñ faydası çoqmı? Brokkoliniñ faydası, elbette, çoq. Çoq içinde bar vitaminler, çoq minerallar bar anda ve tselluloz bar ve orda protein çoq bar. Aytacağım, çoq faydalı. Ve biz onı pişirmeyip şundaşacamız ve o daa da faydalı. Böyle ufacık-ufacık onı yapamız. Ona qoşacağımız şimdi senden avokado. Avokado mıtlaq pişken olacaq.
Yumşaq kerek. Yımşaq olacaq, çünki biz onı, biz mında ne yağ qoşacamız, ne mayonez qoşacamız, bu salatağa biz salatanı yapacamız avokadonen, onıñ içün o bek yımşaq pişmege kerek. Añlaşıldı.
Zarima hanım, siziñ hayallarıñız barmı?
Bar, ebet. Nasıl? Men bek sevem kezmege. Ve çoq ülkelerge bardım, ebet, amma o qadar da çoq tügül dünyanı dan körmedim. Misal, Japoniyağa barmadım, ve Avstraliyağa dan barmadım. Ve meraq etem o ülkelerdi ve anda baqmağa isteyim. Nasıl memleketlerge bardıñız? Avropada bayağı memleketlerge bardım men, İtaliya, Almaniya, Poloniya, İspaniya. Daa nelerge bardım, şimdi öyle hatırlamam. Daa uzaqqa Amerika ve elbette Türkiye. Ve elbette Türkiye.
Türkiyeni sevesiz, e? Türkiyeni bek sevem. Nesini sevesiz?
Men sevem, no, eñ evelâ insanlarnı sevem, çünki onlar çoq böyle musafirperver insanlar, küler yüzlü. Mutfağını sevem, tabiatını sevem tabi. Ve em de biz boz soğannı mında qoşamız.
Men parahod kestim. Maşalla sağa, bu işimiz mında bitti, şimdi bu tarahodnı biz tabaqlarğa qoyğanda şorbamızın, o vaqıt qoşacamız. Biz şimdi omasa bitireyik şorbamızın, bizge kerek sarımsaq. Sizde barmı sarımsaq ezmege böyle aylet? Yoq.
Yoqtır.
Okey, demek ki, biz böyle onı ezeris. Qolayını taparız. Biz şimdi onı böyle yaparız. Ve biz sarımsaq aleti olmağanda qol tübünde mümkün böyle yapmağa ve tez qolay olur. Amma mağa qalsa böyle daa da nezzetli ola. Şimdi men endi bunı şorbağa qoşam. Biraz ebet bizde oldı o yırıca, amma kene de nezzetli olur. Ve sarımsaqnı mında qoyamız ve bizim şorbamız azır sayılır. Biz onı bir kere qarıştıramız.
Ya salat. Ve salatamızda bizde qaldı sadece avokado qoşmağa. Bizniñ avokadomız yımşaçıq. A.
Avokadonıñ da faydası çoq. Çoq faydalı avokado. Eñ birinci mında o güzel faydalı yağlar. Ve biz avokadomıznı böyle qoşamız mında. Avokadanı da biz yudıq tabi ki. Çünki o satılğan yerde böyle qabığınen tura. Onıñ içün biz onı yahşı etip, yahşı etip başta yuvamız. Asıl da sebzelerin er şiñi ketirgende evge olarnı menbelesem siz de yuvadırsıñız. Yuvasıñız evde? İe.
Aferin sizlerge.
Aslan sen aş pişiresiñ, yardım etesiñ evde? İe. Baqıñız, biz ende, sen maña yardım etersiñ bir qaşıçıqnen tuz qoymağa, yarım qaşıçıq mında? Men aytırım ne qadar. Yoq, azcıq, aha.

Endi biz laym alamız. Onı azçıq böyle ezsek, suvu daa güzel çıqar. Aha. Asıl limonı da öyle yapsan, portaqal da suvu kerek olsa, a, azçıq ezmege kerek. Ve suvunı çıqamız endi.
Limon ya da laym, ne farqı bar?
Ne farqı bar? Aytam da, o daa da qoqulu, mına baq, qoqusına. Güzel. Deñişik qoqusı bar. Limon kibik ekşilik bere, amma daa da güzel qoqusı bar. Ve mına köresiñiz, eldiven kiyseñ böyle qolaylı ola. Qollarına da doqunmay ve temiz ola. Raat-raat çıqara bilesiñ er şeyni. Meselâ, suvunı sıqa bilesiñ. Siz bırak ile yaşadınız? Ee. Begenesiñiz? Ee, men pek begenem. Aa, ne güzel eken.
Qırımdan ğayrı qayda yaşamaq ister ediñiz?
Ziyaret olaraq, ne yerge davet etseler, o yerge keterim. Amma yaşamaq içün, tabiy ki, men Qırımda yaşamağa isteyim. Nasıl şeerde? Menim evim Aqmescitte ve Aqmescitni sevem pek.

Endi, endi biz salatamızğa, men unuttım qoşmağa, badem. Bizde bar doğralğan badem, böyle ince-ince yapraçıqlar. Biz onı salatağa doğra, üstüne qoyamız. Bol-bol, çünki nezetli ola. Yeter. Ve yeşillik qoşamız şorbamızğa, amma onı er kes özü qoşsın, ne qadar istese. Yahşı? Yahşı. Yahşı.
Men dadına baqmayışıq.
İnşalla güzel olğandır, begenirsiñiz, inşalla.
Keliñiz, beraber dadına baqayıq. Buyurıñız.

Aslan, nasıl nezetli? E, nezetli.
Begendiñ?
E.
Şorbañ yaña pek güzel kelişe. Aş olsun, balaçıqlar. Bizim seyircilerimizge ne tavsiye etersiñiz? Men can yüreknen kendi sağlığına, kendi kelecegine er kezge diqqat etmege tavsiye eterim ve kelecegini öz qoluñda tutmağa, öz güveniñde tutmağa tavsiye eterim er bir insanğa. Çoq sağ oluñız. Siz de sağ oluñız, siz de sağ oluñız, balacıqlar. Açıldı programması soñuna keldi. Studiyamızda Zarema Özenbaş oldu.